Яшьләрдә теге үткәннәрне әби-бабайлар чорын сагыну бар. Әле алар бит ул чорда яшәп тә карамаган, белмиләр дә, әйме? Алар менә үзләренең чорын язсыннар иде, үзләренең менә бүгенге көнне. Әдәбиятка төрле язучы төрлечә килә. Кемдер, әлбәттә, югалтулар аша, кемдер табышлар аша киләдер. Ләкин мин үзем чын язучы булыр өчен тормышны белергә кирәк дип саныйм. Менә бу тормышта, әлбәттә, инде анда аның табышлары да, югалтулары да була. Мәсәлән, мин үзем бик яшьли, 15 яшь тулганнан соң Иваново шәһәренә ФЗО мәктәбенә киткән кеше, безне киләчәктә тукучылар итеп әзерләмәкче булганнар иде. Менә монда мин Ивановода ике елга э, якын яшәдем. Шуннан соң яшәгәннән соң үземнең туган ягымны, Казанны сагынып, күрше үзебезнең баш калабыз, таш калабызга кайтып төштем. Монда инде мин, әлбәттә, мине кочак җәеп каршы алмадылар. Беренчедән, миңа үземә үзем ризык табарга туры килде. Ризык дигәндән инде каядыр хезмәт итәргә. Мин шушы төзүчеләр трестына барып кердем, анда эшләдем. Ләкин менә минем эшчән, минем иҗатым өчен бер уңай моментны әйтәсем килә. Ул да булса, Ивановода мин беркайда бармыйча өч повесть яздым. Ул инде э, повесть дип әйтергә генә э, җиңелдер. Бер уйлаганда инде ул теге шилеп пешеле әсәрләр булгандыр. Ләкин менә шушы минем язып утыруымны шушы тулай торакның тәрбиячесе, ул инде Ульянова дигән э, апа иде инде ул, ул яшь кенә иде әле. Күреп алып, сез нәрсә язасыз, нишләп утырасыз дигәннән соң, мин инде әйттем, менә мәтәм, мин э, иҗат итәсем килә, әйберләр язасым килә, менә шушыларны язып утырам дидем. Ул шуннан соң каяндыр инде адресларын табып алган, Татарстан язучылар берлегенә шушы әйберләрне җибәрттерде, без аны салдык һәм мине Зәки Нурый исеме белән чакыру кәгазе килеп төште. Зәки Нурыйны үзегез беләсез, ул инде Бөек Ватан сугышында катнашкан, Белоруссияне азат итүдә катнашкан бик зур шәхес, шагыйрь безнең. Һәм мин шушы Казанга шәхси семинарга килдем. Ул инде индивидуаль семинар дип атала иде. Шуннан соң миңа бик зур бәя бирелә дип саныйм. Үзенә күрә, әлбәттә, мин яшь бит әле, миннән 16-17 яшьлек кенә кыз бала. Мине Мәдинә Маликова укыды, Аяз Гиләҗев укыды, Туфан абыйлар укыганнар һәм шуннан соң Аяз абыйның миңа язган рецензиясен әле һаман да хәтерлим, аны һаман да саклыйм. Ул миңа бу балада бөтен талантлы язучыларга була торган хаталар, кимчелекләр, хаталар була дип язган. Шуннан соң инде болар миңа әйттеләр инде, менә сиңа күбрәк укырга кирәк. Укырга кирәк, Бауман урамында унтугызынчы йортта әнә китаплар. Мин шушында төшеп бер капчык китап җыеп төяп кире Иванова киттем. Ул китапларны әлбәттә укып бетердем дияргә була һәм шуннан соң, ләкин әйткәнемчә, шушы Казанны сагыну мине үзебезнең башкалабызга кайтарып куйды. Беләсеңме, мин мәктәп, мәктәптә яза идем, ләкин мин бервакытта да проза әсәр язмадым. Мин шигырьләрдән башладым. Шигырьләр язаем дә, кайдыр анда ныкта, кайдыр этер кирәк микән дигән, үзебезнең Наима апа дигән укытучыбызга күрсәтә идем. Ул инде әзрәк ныкталарын, шул этерләрен куя, куя иде. Мин Татарстан яшьләренә җибәрдем. Татарстан яшьләреннән миңа бер генә дә уңай җавап килмәде. Инде мин сигенеп тегеннән ниндер хат килеп төшә, мине бастырырлар инде уйлыйм. Ул вакытта бит инде газетаны да алдырабыз инде иде. Гомумән, әнибезнең матбугатны алдырды, Аллага шөкер. Ләкин анда һаман ук бер үк төрле җавап, менә фәлән җире килеп бетмәгән, фәлән җире әле җитешмәгән, сез тагын да языгыз, сезгә уңышлар телим, дип язганнар иде. Минем инде кайвакыта ачуым да килә, нинди абый шулай иттереп миңа язып ята икән диеп. Ул булды Шамил абый Маннапов. Мин аны хатерлим әле. Ләкин мин арга рәхмәт кенә әйтәм. Шул вакытта ул мине үсендереп, эй, сеңелем, әйбәт язасың бит әле дигән булса, бәлки мин теге ышынып китеп, болай ук теге үземә үзем э, җитди игътибар да итмәгән булыр идем, таләпләр дә куймаган булыр идем. Иванова китеп инде, нишләптер мин шигырь язудан туктадым һәм прозага күчтем. Менә шушыннан кайткан ул проза әсәрләре, әлбәттә инде, берсе дә беркайда басылмады. Ләкин миңа анда биргән теге киңәшләр, анда биргән миңа төзәтмәләр, әлбәттә инде алар төзәтеп бетергәннәр, аны чуарлап бетергәннәр иде, миңа киләчәктә бик зур ярдәм итте. Андый әйберне бервакытта мин үзем, мин язучы дип әйтәсем килми. Ул бит инде бик зур әйбер, менә язучы дип әйтү. Э, кайберләр белән теге бер-ике әйбер язганнан соң э, үзләренең хикәяләре астына язучы дип куялар. Ул халык кабул итсә, мин язучы. Халык кабул итсә, анар бит әле үзеңне язучы дип санар өчен халыкның гына кабул итүе кирәк, мин үзенең каләмдәшләренең дә игътибары кирәк. Марсель Галиевның бер сүзе бар. Кайчан кеше язучы була? Халыктан тыш, үзенең каләмдәшләре аны язучы дип санаса. Мин инде, әлбәттә, бүген көндә язучы дип очрашуларда каршы алалар, язучы дип озатып җибәрәләр. Мин инде шуңа да бик риза. Титуллар бар, әлбәттә. Бу титуллар э, минем шулай ук менә э, миңа каләмдәшләрем биргән бәя. Идарә биргән бәя. Идарә бирмәсә, менә шундый бәяне Мине шулай күтәреп алмаса, миңа, әлбәттә инде, бу исемнәрне алу насыйп та булмас иде. Аннары соң, икенчесеннән, мин бит инде бәләкәйдән үк теге дини тәрбия алган кеше. Мин һәрвакытта да Аллаһ Тәгаләгә ышанып яшәгән кеше, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә. Мин менә бу бүләкләр миңа язмышымда Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән дип тә саныйм. Әгәр стән күкләрдән төшмәгән булса, аны җирдә генә хәл итеп тә булмас иде. Беләсеңме, мин э, заманында э, идарә әгъзасы булып торганда 4 ел проза бүлеген җитәкләдем. Һәм менә шул проза бүлеген җитәкләгәндә ничектер гел яшьләрен тартырга тырыштым. Һәм әлбәттә, минем Аллага шөкер, теге мин минем аларның остазлары түгел, ләкин мин аларны әдәбият дөньясына алып кергән кеше буларак Минем берничә кеше фамилияне атасам да була, атамасам да була инде. Менә бүген яшьләргә нәрсә җитми? Яшьләр, әлбәттә, менә Идел журналында да карап барам мин, Казан утларында да бит инде аларга аерым урыннар бирелә хәзер. Менә Мәйдан журналында да алар чыгып килә инде. Гомумән, бүген яшьләргә шул хәтле мәйданнар күп. Менә без э, яза башлаганда бердәнбер әдәби журнал Казан утлары бар иде. Һәм менә шул Казан утларында Берәр, икшәр, шәр ел чират торганыбыз булды безнең. Чиратка баса торган иде ылпат язучылар да, классик язучылар да. Ә инде башлап язучыларга анда гомумән керү турында хыялланырга да мөмкин түгел иде. Бүген яшьләр язалар, яшьләр ничектер беләсең нәрсә, менә яшьләрдә теге үткәннәрне Әби-бабайлар чорын сагыну бар. Әле алар бит ул чорда яшәп тә карамаган, белмиләр дә, әйме? Алар менә үзләренең чорын язсыннар иде, үзләренең менә бүгенге көнне. Алар бүген нәрсә кичерәләр, әйме? Нәрсә уйлыйлар, нәрсә кызыксындыра аларны? Менә шушыларны әдәбиятка алып килсеннәр иде. Мәсәлән, мин андый яшьләрне кызыксыныбрак укыйм. Миңа алар кызыклырак. Ә инде нәрсәдән көнләшәсе дигәндә, гомумән, яшьләрдән көнләшмим. Мин гомумән андый көнләшү дигән әйбер юк миндә, миндә соклану бар. Менә шушыны укысам, мин сокланам. Һәм э, аларга бүген нәрсәдән көнләшергә була дигәндә, монда инде ул көнләшү дә түгел инде, ул менә теге э, шулай ук эх, яшьләргә туры килде бит дип әйтү, шушы аларга ачылган мәйданнар. Алар өчен ачылган журналлар, сез менә Иделне карагыз әй бит, сез мәйданны карагыз әйме. Алар өчен бит инде ул, ул ялкында да менә бастыралар әй бит. Хәзер бүгенге көндә хәтта гәзитләрдә дә бүген карасаң, инде әдәби әсәрләр басылып килә. Менә ул яктан алар бәхетле. Аннары соң алар өчен нинди генә семинарлар оештырылмый, нинди генә конкурслар юк. Анда 35 яшькә хәтле, 30 яшькә хәтле мәсәлән әйтик әй бит. Аннары нинди генә очрашулар оештырмыйлар. Аларга бүген э, э, Казан урамының теләсә кайсы урынында чыгып шигырь сөйләргә мөмкинлек бар. Ул Тукай бәйрәмендә генә түгел, безнең бит элек ничектер менә шулай туры килә иде, Тукай бәйрәмендә генә э, чыгыш ясыйлар. Ә бүген сез менә карагыз әйме, Кол Гали һәйкәле янында да чыгыш ясыйлар әйме. Мири янында да, мири балконнарыннан да чыгыш ясыйлар. Менә аларга ул яктан үзләрен күрсәтү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Ә ул без яктан әзрәк кысылган идек. Безгә андый мөмкинлекләр юк иде. Әлбәттә, менә шунысы бар иде безнең чорда, без халык белән бик нык аралаштык. Ул беләсең менә Кыр батырлар янына чыгу дигән әйбер бар, 7-8 язучы чыгып китәсең, районнарда җырлыйсың, тегендә комбайн ура, монда син теге КАМАЗ машинасы өстенә басып шигырь сөйлисең, хикәя сөйлисең монда, алар белән очрашасың. Менә ул яктан, әлбәттә, яшьләргә Бигүк урын бар дип әйтәсе килми, бигүк андый чакырулар юк бугай, теге төркем-төркем җыеп, аларны районнарга озату, авылларга озату, халык белән очрашырга озату дигән әйбер бик әзрәк сирәгәйде кебек. Ләкин китапханәләр эшли. Менә мин күрәм, яшьләр китапханәләргә баралар, йөриләр. Аллага шөкер, ул яктан бик әйбәт, менә анысына мин инде бик сөенәм. Язучыга тагын нәрсә, Ничектер соңгы вакытта миңрәк күзәтәм моны яки башкаларда моны карап торам икән инде плагиатлык дигән әйбер барлыкка килде. Ул э, әсәрнең исемен урлау, әсәрнең җөмләләрен урлау. Инде ул менә мәсәлән кереп киткән инде ул, ул э, халык арасына кереп киткән ул брендка әйләнгән язучының. Мәсәлән, шушыны алалар да үзләренең әсәрләренә күчереп куялар. Намус дигән әйбер тагын язучы намуслы булырга тиеш. Яшьләргә күбрәк дөнья күрергә кирәк. Зур әйберләр язам дисәң, глобаль әйберләр иҗат итәм дисәң, бу тарлыкта гына утырмыйча, кысаныкта гына утырмыйча, күбрәк йөрергә кирәк, мәсәлән, шунысы бар. Аннарысын э, укырга кирәк. Ул менә әйтәләр инде теге татар теле телен яхшы белү өчен татар язучыларын гына укырга димәгән. Шулай психология белән дә кызыксынырга кирәк. Философия белән дә кызыксынырга кирәк. Гомумән, дөнья әдәбиятында укырга кирәк. Аннары соң үзебезнең теге элекке, әлбәттә, элеккеге менә урыс язучыларының классик язучыларын да укырга кирәк. Бүгенге язучыларны да караштырып барырга кирәк. Укыгыз дигәннән, мин инде бөтен әйберне нәрсә кулыгыз әлегә шуны укыгыз дип әйтәсем килми. Аның э, үзеңнең зәвыгыңа карарга кирәк. Кайбер, кайбер әсәрләрне Мәсәлән, бер, бер күз йорты белән алас, э, карыйсың да, кире куясың, бу миңа туры килми дисең. Үзеңнең рухыңа туры килә торган әсәрләр укырга тырышырга кирәк. Һәм, әлбәттә инде, дини китапларда. Менә мин үзем әле э, бик э, кызыксынып укып, укы, укы, укыдым һәм укыйм да. Мин инде аны кат-кат укыйм. Мәсәлән, менә дин мәсьәләсендә безнең Бигиевның әсәрләре менә миңа бик ошый. Муса Бигиевның, мин аның ул Муса Бигиевның аның тарихын да өйрәндем, минем өчен бик кызык ул. Менә, мәсәлән, беләм дисәң бүгенге көндә дини карашлы булган кешеләргә, мәсәлән, дингә омтылган кешеләргә, аннарсын инде менә мин бик яратам Шамил Аляутдиновның, мәсәлән, аның фикерләрен теге. Ул каяндыр алып кына цитаталар китереп кенә язмый, үзенең башыннан әйләндереп, үзенең фикерләрен яза торган әйберләр. Гомумән, укырга кирәк, укырга әйткәнемчә, Бары тик үзеңнең күңелеңә яраган, зәвыгыңа яраган әсәрләр генә әдәбиятка килергә җыенасың икән, син инде киләчәгеңдә нинди язмыш көткәнен белергә тиеш. Ул сихерче әсәренең язылу тарихы ул Аксубай районы Үзи авылында Шәрифҗамал әби белән бәйле. Безнең ул Шәрифҗамал әби менә тирә-яктагы бөтен кешеләрне шушы догалар белән дәвалый торган булган. Догалар белән инде аны, аның кушаматы да сихерче булган, аны инде халык кабул итмәгән, дин бит инде тыелган заманнар, аны инде теге догалар өчен инде шулай рәнҗеткәннәр инде, дога укып дәвалаган өчен. Менә шушы әби турында безнең әниләр, әбиләр, тирә-күршеләр кайтып сөйли торганнар иде. Һәм минем шушы башыма кереп калган, мин инде 83 нче елда бер тапкыр моны язырга талпынып карадым. Ул вакытта бит әле үзегез беләсез, безнең атеистлар заманы. Мин аны ничектер Туфановага әйткән, менә шундый әби турында язам әле, менә шушылай, шулай, шулай эшләре бар, дип Туфанов әйтә. Аны бастырмаслар, ди, Нәбирә, ди, андый әйберләрен, ди. Шуннан соң мин аны 89 елда Мәскәү астындагы иҗат йортында язып бетереп, кайтканда, поездда кайтканда әйберләремне сакламыйм, киемнәремне, әйме, бу кулъязмамны кулдан язган култык астына кыстырып кайтам. Култык астына кыстырып йокладым мин аны төнне поездда. Юалмасыннар дип, юалмасын дип, урлаудан түгел, юалмасын. Чөнки бер генә экземпляр. Кулдан язылган. Алып кайттым мин аны. Шуннан соң казанларына әйттем, әйтәм, моны бастырмыйлар инде. Бар, бастырмаячаклар, ярар дидем. Һәм шуннан соң миңа Нияз Акмал шалтырата. Нәбирә, анда мин кайбер мишәрчә сүзләрне генә сызып аттым. Без менә бер әйбер төшеп бара безнең нидә. Без аны хәзер цензурага эләкмәсен өчен бу әсәр. Без аны шул әйберне алабыз да кертеп кенә җибәрәбез диде. Менә шулай итеп кереп киткән әйбер ул, аны үзләре дә шаккаттылар, ничек чыктык бу диеп. Мин бер вакытта да сан артын укымадым. Миңа иң беренчесе сыйфат. Минем бүген көндә 30-га якын китабым бар. Алар инде шактый гына саллы китаплар, менә э, иң беренче менә шушы Су хикәятеннән башлаган язучы бүген менә чираттагы менә шушы китабын чыгарды. Дип саныйм. Алар һәрвакыт саллы китаплар, алар инде калын-калын китаплар. Туфан абый әйтә торган иде, менә каты тышлы китап чыгаргансың икән, берәүнең башына сугып карарга була дип. Алар бит әлбәттә алай сукмыйсың инде башына. Менә шушылай иттереп минем китаплар күп түгел. Мин аны теге андый максатта әйткәнемчә андый максатта куймадым. Ул үземнең йөрәгем аша үткән булырга тиеш. Кат-кат э, укылган үзем тарафыннан әйме, кат-кат җөмләләр төзәтелгән. Чөнки мин сүзгә бик нык игътибар итәм. Укучы укыганда ул синең сүзеңә абынып китергә тиеш түгел. Ул телең сине җырлап барырга тиеш. Шуның өчен мин бик зур таләпләр куеп Язгыма күрә, минем китапларым аны хәтле 60-70 дәнә дип мактанылыр түгел. Әлбәттә, менә тормыштан бөтенсен дә алырга ярамый. Чөнки күп әйберләрне теге әдәбиятка сөйрәп кертәсе килми. Матур-матур э, язмышлар очраса, Теге гыйбрәтле вакыйгалар ишетсәм, әйме шундый хәлләр ишетсәм, мин әлбәттә аны алырга тырышам. Мәсәлән, менә менә бу китапта онытмадым да, аның исеме дә онытмадым. Онытмадым дигән бәянда миңа Саратовтан Гөлнур апа сөйләгән иде. Үзенең туганын язмыш турында. Мин аны озак уйлап йөрдем, язсам ярый микән, ярамый микән дип тә әйме. Ләкин бүген бит инде безнең бөтен архивлар ачылган. Берне тыюлар юк. Менә шул Нан файдаланып, мин шушы әсәрне яздым. Бар, менә мәхәббәттән гөнаһ, мәхәббәттә гөнаһ бар дигән әсәрдә мине хәтта судка бирмәкче булганнар иде. Геройның әни сукканда үзенең малаена, менә бу бит синең турында дигән. Теге судка бергә маташканда әле ул вакытта Мин Идел журналында эшли идем. Иделдә Галина Зәйнуллина шуның русчасын тотып судья янына барды. Бу бит әдәби әсәр. Ничек инде сез моны судка бирә аласыз дип. Андый хәлләрдә була. Бик сак булырга кирәк шуның өчен менә мин э, бу бит әле кайлар берләр әйтәләр, бу бит булган әйбер инде диләр, әйме? Мин әйткәнемчә, Бөтен әйберне дә әдәбиятка сөйрәп алып керергә ярамый. Язучы өчен эш өстәле бик тә кирәк дип саныйм мин. Менә кайберләр әйтәләр инде, без э, трамвайда да яза алабыз диләр, без йөргәндә дә яза алабыз диләр, ләкин прозаик берничек тә үзенең тезенә блокнотын куеп яза алмый. Ул аның үзенең махсус эш өстәле булырга тиеш. Менә минем ирем хезмәтемне бик бәяли. Ул заманда миңа бик матур менә шундый өстәл алып кайтып куйды. Һәм шушы өстәл янында мин инде шактый гына әсәрләремне иҗат иттем. Аннары соң берәй бер әйтәсем килә. Һәркемне шушы өстәл артына килеп утырам да язам димим мин. Кайвакытта атналар буе, айлар буе, хәтта ки ярт шар ел язмыша йөргән вакытлар була. Чөнки әсәр синең күңелеңдә тумаган, өлгермәгән. Ул өлгергә тиеш бит. Өлгергәннән соң гына инде син үзең телисеңме, Теләмисеңме, шушы сине өстәл үзенә тартып китерә дә язырга утыра. Минем аннары тагын бер сыйфатым бар. Э, мин беренче кәвазга язам. Минем кулда авторучка булырга тиеш. Менә инде миңа балалар шушы минем шушы сыйфатымны белеп, шушындый тартмада менә шундый ручкалар Бүләк итәләр. Менә ул тартмаен да бушый башлады. Чөнки кәгазьгә язам мин, язганнан соң мин тагын күчерәм дә икенче кат. Шуннан соң гына инде ул минем компьютерга китә. Чөнки ул компьютер минем өчен җанлы әйбер түгел, җансыз әйбер кебек тоела ул. Менә монда инде кәгазьдә инде син бөтенесен сөйли аласың кебек, ничектер ул сине тыңлый да кебек әйбит, ничектер ул сине төзәтә дә кебек әйме, хаталарын да күрсәтә кебек. Менә минем үземнең эш ысулым шундыйрак. Менә э, безнең ир-атның хатын-кыз язучыга карашы икенчерәк төрле бит инде. Мин һәрвакыт әйтә киләм, э, язучы ул җенесләргә бүленмәй, ул бар тик язучы гына. Әлбәттә, авыррак, алар белән бер э, рәттән барырга кирәк, бер сафта барырга кирәк. Шуның өчен иҗатың көчле, куәтле булырга кирәк һәм беренче үзең түгел, иҗатың алдан йөрергә тиеш. Аннары икенчесе дә бар бит әле. Без бит әле иде ир хатыны да, бала әнисе дә, әле менә бүгенге көндә дәвән иде. Аларны да кайгыртмыйча булмый. Аннары минем бер сүзем дә бар. Менә ул дөресме, ул сүз юкмы? Мин әйтәм, картайгач, олыгайгач, сине киштәләрдән китапларың сикереп төшеп карамый, балаларың, оныкларың карый дим. Менә ул ягында уйларга кирәк.